Ka sam hi min rawn zawt a, i sam rawng i thlak ka min te u, ka sam ka colour tha a, rawng tui ek chhing deuh kha ka paih a, mahse hei la reh chiang chuang lo va, kan inpawh mek a Teimiana nen hian tunah pawh hian a lum vut vut a, ka insiam anga chuan civil ah kan kal ang.

kan hun a thleng tep a. Damian! Damian! Damian-a hi kan in entir zo a, a pa kan han surprise dawn a ni. A lai thin a, kan han kal thut ang. Tin nge lo tih ang aw.

Ba kan kal. Boy pui hi leis ka hon saka ron mulo ka kha te chu kan nei to lo ti ring ngat. Engtin mai ti boy pui. Pakhat chiang ti kha ti tu.

Khan in kan thleng chiah a, in chungah khan ka chho nghal a, Thimiana ka thlak nghal sawk sawk a ti chuan in ke pawh ka thlak zawh hian in ka in thlak ve leh nghal a, a hnawk ang te ka dah fel leh nghal sawk sawk a, chuan in i Thimiana hi a fel ve hrim hrim a, a khuasik hlarh hlarh a, zing lam te khan a chhawk lan hian tiang khumah ka lo dah tawp a mah in. Thil khalh tur ka pe a, a lo tlei ve em em a, hmun te ka han phiat leh sawk sawk a, ka indaih lo thei lutuk a, a nui zatlak zawk ka thil tih dan te hi ka hmanhmawh thei lutuk a, ka chhuat note te hi ka hmanhmawh thei lutuk a, a ranga edit loh pawh hian in keimah pawh hi ka che sawk sawk hrim hrim a, nui zatlak te hian in a lo thap a, hnute ka pe leh sawk sawk a, a buai theih ve lutuk a, a tlei tawh lo a, a lo che a lo che tawh a daihmia nei hi. Tichuanin tikhanin Bawihteteh u nau ka bual fai leh nghal a, i Bawipuia ka bual hmasa a nanau a nen tian an hri tlan avangin i an sam te hi tih rau zung zung a ngai a, thlak sawk sawk an ngai a, an zak ve deuh thin a, an lo inhup tuar tuar thin a. An una bual chhawng ringawt pawh hi hetia phone a en ang mai hi ni lo a, darkar chuan ve daih te hi a awh thin a, thlak chhung nen phei chuan chang phei chuan kan inawm kual leh hrep thin a, anmahni in hlei vel tuk a.
Aw le tikhan chhun thingpui kan inzo leh der tawh a, hun hi kal chak reuh lutuk a, Damian-a hi a muhil a, ka awi muzo chiah a. chuan ka in su dawn a chumi hma chuanin thil ka rawn zuar lawk duh a ni ka rawn zawrh tur hi anga rawn hei heng hi bed spread ho hi ka rawn zuar dawn a leh tah hian ortho pillow ho hi tah hian a awm bawk a. Chu chu hemi video leh pek ah hemi next video ah hianin a thlalak hi ka rawn dah khawm dawn a. Umm bedspread hi sang hnihin ka zuar a, chuan ortho pillow saw sang khatin ortho pillow hi a thatna em em chu hei zangkul te ih ruhna ring herh thin angah te hian a tha a ih. Kham a nuam lutuk bawk a, mah hian ka kham a ngawrh aw, ka kham lai hi ka rawn ti lang ang video in. Hei hi keima kham lai a nia hei in hmuh ang hian ti hian hei a puar leh nghal zel a kham a nuam over. Chuan hei khami lukham bik kha pali chiah a awm a, bedspread pawh hi pali nge panga chiah a awm a. Ka video description ah hian ka number ka dah ang a, a duh kha chuan min lo be dawn nia, in design duh kha in rawn sawi anga be expert bik ah hian. A size hi khum fit ruk fit sarih ah hian a chuang hnap a, umm chuanin fit ruk fit sarih kan tih hi a hlai zawng fit sarih ah pawh khuh phah aw. Chuan hei daimian ah hi mut leh hle a. Hun hian min daih lo thei lutuk a ni le ang hianin tih tur hi a awm ve thin a. Buitete una ka bual fai zo kha tih tur kha a awm leh nghal char char a, ka insu dawn a tunah pawh. Chuan Buitete unau hi duh leh kan lo ti lang zuai ang a vawiin atan chuan vlog tur vak a awm lo. Damian-a hi a khua sik a reh tan a, a lawmawm em em a. Vawiin hi ka skin care routine rawn tih lan tum ni khan nia mahse, Naute dam sam lo nen chuanin a buaithlak lutuk a, naktuk hian rawn tih ka tum hram dawn a ni. Hum, chuan Damian-a hi ka hmu tang a.
Aw le a, bedspread chu heti zawng chauh hi a nia, pakhat theuh hi ka nei a, ih a la hmasa zah ni mai. Chuanin ih tian ka insu leh nghal mawp mawp a, insuk tur hi ka thliar hrang thin a. A dum leh a var te leh a uk deuh hlek ho hi in ti ve a chen thau in ka ring a ih in suk te hi nitin i naupawm chuan in a ngai ve thin a leh kan pa office a kal bawk a bawihte te unau hi school an kal ve bawk sia.

Bawipuia hi fel a nia, a hri tlanga awmana a nep lai zel hi pa tua Nanaua chu a la ti tau a. Nanaua kha ti tau rei lutuk a, Apuiin ka bazar pui mai ang a chuan a pui ka ringawt a. Ka la insuh a, Teimiana hi la mu hial em? Ka la en lawk dawn. Teimiana la mu tui lutuk. Phone kan charge daih ni. Awle, parcel lian pui pui rawn thlen belh a, bungraw a thawmhnaw zawrh thin ho kha. Chuvangin tih tur ka ngai tuk a, ka rawn vlog chhunzawm tawh lo mai ang a, ka video vawiin chu ho viau a mahse, chutichunga min lo entluan fakin a awm chuan, Hlawm thu ka sawi a. Chuan theihnghilh loh ula ka video te kha milo like sak theuh ula, a theih theih in ka link hi milo share sak ula ka channel te hi. Mila subscribe lo chuan milo subscribe ve ula ka ha giveaway te pawh kan la rawn nei dawn chauh a ni. Zawai chungah ka lawm a ka video min ngaihhlut sak a min lo en thin tu te in chungah lawm thu ka sawi a. Vawiin atan chuan khatih zawng kha ni phawt rawh se. Naktukah Pathian in rem a ti a, naute a dam chuanin skin care routine chu rawn up ka tum dawn a, chuanin notification indawn theihna turin turin heta bell button kha in lo hmet ang a, video ka rawn upload ve leh khanin notification in dawn ang a, comment hmasa te kha nakinah chuan give away te ka la siam sak dawn a ni aw. Ka lawm vekin zavai chungah bye bye u.